Lina. Danki, Madam President. Sigur, mi ta kontentu di sinti ku e Dia Internashonal di Kòmpliment ta biba aki, pasobra nos ta sinti hopi kòmpliment ta yobe den Parlamento, ke men mi ta spera tambe ku pueblo di Kòrsou por traspasá, pasobra nos tin ku haña muchu mas esaki na lugá di buska kritiká, problema riba tur kos. Anto ban kon nos ta tene nos mes mas skèrpi? Ban kon nos ta hasi pa yuda di bèrdat elevá? e nashon aki. Na unda di bèrdat nos ta sòru di hèndel ku e kosnan ku ta nesesario. Anto, tumando nota riba esei, bo sa mi a haña ku tin sierto kosnan ku ta bin i hendenan ta duna bo tambe komentario. I mi tabata tin tòg un pregunta mas. Anto esaki ta riba e kuadro ku tin e posibilidat. Vooral pa esnan ku ta mira e lei aki komo un komodidat, tin e posibilidat ku nos por pone un un preis kartje pa esnan ku ke e e e glas skuro aki, un preis kartje ke men ku bo ta pa komodidat bo mester di dje, nos ta pone kisas pa nan paga un shen florin èkstra pa ora ku nan ta haña e e pèrmit pa e esaki. Dus. Mi kier chek si tin e posibilidad ey, pasobra e cosi kisas tambe ta yuda. Den un tempo cu nos ta basta turbulent aki, ta trece un tiki cen extra den e cas ta oko, comprende? Dus, tin, tin, tin pa aña, pa aña. Ta, mi, mi tene un colega, mi colega Elvin aki ta bisa, wak e pa aña, ke men esnan cu tin e glas cur pa comodidad, Cu nos por pone esaki como un, un, laga nos bisa, un shen florin pa aña cu nan ta paga p'e. Y e ta un cos atrobe, paso ta pa comodidad bo tine den e scenario cu bo ta. Pero den e cuadro di atrobe, no lubida e ley di seguridad. Y riba esaki mi ta ya, um, señor, uh, e, e, Endiener, representante dje Endienernan, señor. Dei sigur a purba di duna e mihó i mas amplio splikashon posibel di kon importante e senario di e lei akí ta bin p'e. Dikon nos tin ku mira ku esaki no ta basá riba un lei di komodidat, pero un mas un lei di seguridat? Kiko e ta sinti sigur presentando e Geest di e Wijziging akí, ke men e Spiritu di e Wijziging? Anto, sigur mi ta haña apart pa bo por nota kon nos no ta pone solamente atenshon riba e personanan ku tin hopi nesesidat riba esaki. Ke no ta solamente nan ku problema ku kueru, pero tambe tin hendenan ku tin problema di kurason, problema ku asma. Skemen ta hopi, ta hopi faktornan tin ku bo sa ku esaki por ta un alivio. Den e kuadro di seguridat ta un trankilidat ku ta bini. Pero si mi ta mira i mi ta haña hopi importante i ta p'esei tambe mi ta wak si atrobe den e kuadro komo parlamentario, den e kuadro di demokrasia i mi ke hasi mi trabou mas mihó ku ta posibel den protekshon di e nashon aki trahando riba un amienda ku kisas nos por bini aserka pa agregá di bèrdat e punto ku bo ta skucha den tur banda ku Hey, nos mester por mira e wijziging aki su kemen, kon e efecto ta di e wijziging aki ku nos mester haña maske ta un verslag despues di e ministers di VVRP ku ta enkargá ku esaki, kon e proseso a kana durante di un transishon manera Boneiru tin. Boneiru tin un test fase, e test fase ei, Ta necesario. Dje pais cu nos ta aki bo mester di dje. No ta djis pa bisa, pero ta djis pa nos compronde cu cambio nan asina aki dje pais aki pasobra ora tin, ta p'esey mi ta bisa, e revision di ley di trafico ta un cos sumamente necesario. Pasobra. Sin tabata tin lei mes riba cierto grado, ba mira con a busca buracu bin cu right and drive. Busca buracu bin cu men bo sa cu tin cosnan cu tin cu drecha. Awor aki nos no ta papia mes, fabricanan ta bin automaticamente cu glas cur patras caba. Ke men no ta un cos cu nos kisas e foral e lei di wegen. Esnan kieres pa ro orden ei aki no tabata tine prepara mirando e scenario, pero bo ta den un mundo cu ta desaroya asina liye y tambe bo trafico, bo infrastructura mester ta prepara riba esakinan pa bo por ekipa sforal un comunidad chikitu n'e miyo forma pa su seguridad. Pasobra e ta imposibel cu nos ta bisa e ora ei cu nos no por evalua. Bo mester por evaluá. Bo mester por mira ku e kos aki ta funshoná bon òf e no ta funshoná bon. Na kiko ta e kosnan ku nos por mehorá pa nos por sigui traha na avanse i bienestar di e pais aki? Pues, Madam President, ami un bes mas mi ta gradisido i mi ta haña mara nos Parlamento sigur pa ku kada leinan ku nos ta trata ku bini for djigi den di e mesun pashon ku e Ann Diender i tambe señor Amerigo tin Pa e e e lei aki i ku tur e otro leinan ku sigui bini, nos tin e mesun forma i proaktividat pa yuda mustra i demostrá dikon Parlamento ta e órgano di mas haltu di nos estado, ku e pueblo ta depositá su konfiansa, ke ta mira su representantenan anto ku ta komprondé pasobra atrobe. Esey ta e parti mas importante, ta compronde con su democracia ta hinca den otro. Danki Madam President, anto manera nos a bin ta splica, e parti di ley, glas di e wijziging aki di Glasgoer, nos sigur ta bay di acuerdo cun e mismo por e importancia cu el a bin pa trece. Danki, señor Mercelina. Seguidamente mi ta pasa palabra pa señor Yun.